Tarantino kinolary diýlende, onuň kinolaryny görenler we halanlar belki-de oň kinolary barada ilkinji etjek kommentariýalary çendenaşa gan we ýowuz we wagşy sahnalar bolup biler. Meniň pikirimçe bu adaty tomaşaçy üçin normalmy hem diýän, onda üýtgeşikler garaşmak hem gerek dälmikä diýän, ýöne Tarantino söýerleriň mundan başga ýene-de käbir bilmez zatlar barmyka diýän. Hemme zatdan öň ilkinji bellemeli zat Tarantino gaty gowy bir storyteller.

hekaýalarynyň sužeti hem özboluşly we ony ol hekaýany gürrüň beriş formasy hem özboluşly gyzykly. Tarantino tomaşaçynyň ekspektationlary we çaklamalary bilen oýnamagy halaýar. Ýagny bir sahnada bir situasiýa, bir ýagdaý terse gidip biljek bolsa, Tarantino ony terse alyp gitýär. We tomaşaçy ýagdaýyň terse gidip ugrandygyny aňan wadyna-da Tarantino güýçli esaslar bilen e, ýagdaý, öňki ýagdaýyna getirip, o öz ugruna we dogry, ýagny hiç hili tersliksiz akar ýaly ýerine getirýär. We Tomaşaçy hemme zat düzeldi, düzüw gidip dur, şu sujetde, şu sahnada ähli ýagdaý düzüw gidip dur diýensoňam Tarantino e, sahnasyny e, hiç garaşylmadyk bir surprizler we gyzyk bilen jemleýär. Uh, I feel like I'm the orchestra conductor and the audience's reaction are my orchestra. So it's like laugh, laugh, laugh. Stop laughing. Stop laughing.

Mundan başga-da Tarantino e, tomaşaçy bilen oýnamany has gowy görýär, ýagny tomaşaçynyň ünsüni kontrol etmek gaty ökde kontrol edýär we olar bilen her hili trükler ulanmagy halaýar. Mysal üçin, Inglourious Basterds-yň birinji açylyş sahnasyny alyp göreliň. Ýagny bu sahnada Tarantino, mysal üçin, biz sahnanyň başynda tomaşaçy hökmünde biz situasiýada, ýagny Tarant hekaýanyň gidişi bilen ähli zatdan, ýagny käbir zatlardan habarly bolup başlaýar. Ýagny aslynda biz Hans Landanyň näme üçin gelendigini hem bilemzok başda. Bu fransuzyň hem kimdigini bilemzok. Ýöne sahna ýol aldygysaýy biz ýuwaş-ýuwaşdan Hans Landa kim, Soň bu fransuz kim? Hanslanda näme üçin geldi? Onuň şeýle situasional görýär. Ýöne şu sahnanyň birinji ýarymynda aslynda biz hem ýagdaýyň nämedigini aňýas we şu nirä barýandygyny görkezýär. Ondan soň sahnanyň ýarysynda Tarantino biriniň gizleýän syryny görkezýär. Ýagny mundan soň biz bulaň arasynda geçjek dialoga ýa-da şu sahnada boljak beýleki wakalaryň hemmesine gaty üýtgeşik göz bilen serederiz. Sebäbi biz personažlarynyň ki şu sahnadaky personažlaryň ýani Hans Landanyň bilmeýän bir zadyny bilýäs we şu taýdaky dialog aslynda bizi hakykat hakyky durmuşda bolsa da biz üçin gyzykly bolýar. Eger bir adam beýleki adamdan bir syr gizleýän bolsa, ony hem biz bilýän bolsak, onuň öz syryny gizlemek üçin ýa-da açmazlyk üçin tapjak bahanalary ýa-da etjek hereketler hemmesi biz üçin gyzykly bolýar. Ýöne edil şu ýagdaýda şu situasiýa bize hakyky durmuşda hem gyzykly bolýar. Sebäbi hakyky durmuşda biz tötänlikden biriniň syryna şaýat bolup bileris. Biz tötänlikden we ol iki bir personaž biz üçin Ýaňky ýaly biziň onda habardygymyzdan habar bolman, bir naturalnyý, adaty bir dialog ýa-da adaty bir waka bolup geçer. Emma kino situasiýasynda şol personažlaryň hem, şo situasiýaň hem awtory bar we bize syry görkezen hem awtor. Ýagny bu zatlary bilýän üçin ondan soň awtor ýagny Tarantino indi bu personažlaryny obyçnyý dialoglar gurdurmaýar. Because I'm aware what tremendous feats human beings are capable of once they abandon dignity. Ýa-da, waka, bu sahna obyçny zatlar bilen jemlenmeýär. Hökman bizi has gyzyklandyrmak üçin, tomaşaçyň gyzygyny artdyrmak üçin has gyzykly ýerlere äkitmeli bolýar we üns berşiňiz ýalam, şol kinoda obyçny sahnanyň şondan öňki bölüminde biz obýçny prosedurany yzarlaýan bolsak, ondan soňky pursadynda Tarantino we Hans Landa eýýäm namýoklar bilen gürläp başlaýar, ýagny temany üýtgedip has çuň we neme taraplara geçip ugraýar. Bu zatlaryň ählisi Tarantino hem hikaýasyny gowy ýazýan, güýçli ýazýan üçin hem oň bilen, ýagny oň gürrüňiş formasyny hem gaty gowy edýän üçin bolýar. Ýagny hekaýanyň ejizligi bilen beýle gyzykly ýaňky ýaly Storytelling ýa gürrüň beriş formasyny düzmek gaty kyn. Ýa-da hekaýanyň diňe güýçli bolsa-da, ýaňky ýaly täsirlendirmek aňsat däl. When you go to a movie and you see a certain sequence and if there is real cinematic power and their cinematic flair. It would be a combination of editing and sound and some usually it's like visual images connected with music or something. But when those things work and they really connect. It's just like you forget to breathe, you are really transported to a different place. Ine şular hem Tarantinanyň kinolarynda kinolarynyň storytelling stilistikasyny ýüze çykarýar.